guys moziva ndakambogara kugokwe kwane mbudzi iya let me tell you my experience ndichigara kugokwe so uh, maiguru vangu vaigara kugokwe vakauya for, for kuvisita and then shasha nekuda zvinhu inini ndakachema mama ndoda kuenda kugokwe namaiguru ndoda kunodzidza ikoko chichi zvikanzi ha musarambidze mwana regai ndiende naye bo dee racho rataienda kama mangu akandibikira sadza nebeef you know kana uri une excitement yekuti youare traveling neappetite unenge usina ha ah, ndikati handisi kuda ini sadza ndisingazivi kuti ndokuguma kuona chii sadza nebeef ndakakwira bhazi tikaenda kwanembo dziya kugokwe tichisvika vakauraya kukumakaya inonzi chi road runner ah shasha ini i love okra i love derere zvokutodaro ndikati ainini nyama ndiide Hmm, ndakuzvida musaladi manje nyama handisi kuida ndikuda derere vakati he derere panapa rakazara ndikati munonyepa panzasi hatina rererauraukajaira rechirungu tine derere remashizha rinowanikwa munda ndikati as long riri derere i want it it taste nice rine kawoyi i loved it saka ndakangona every day takudya sedzine derere sedzine derere sedzine derere ha kuti akungodya sedzine derere every day how come hanzi ah ungoda kudyei ndozviripo guys kugokwe taidya sadza nemengo taiomesa mengo dzoita rabhari so uchisera nemengo sadza nemengo taidya sadza nenzungu sadza nedovi waikwatisa dovi eta soup so todya sadza nedovi todya sadza nemancuchu waikanga anonzi chi chibage wodya sadza kuchikoro taienda nenonzi chi newebhodho so inonzi chimodho chehupfu ameno mochiti chii apa kuchikoro kwaiva kure kwaiva kure and eh, like this thing to be famous ka ana kuzvitanga nhasi i think zvitongori muropa handisi kuzvipambiri rangu but ndingotaurawo experience yangu because ndakati ndichisvika first day kuchikoro ndakaunganirwa nevanhu bcause ndindega ndandine school bag nemasocks nenonzi chii neschool shoe saka zvaishamisira ndati ndakaunganirwa nechikoro chese chinditevera ndichipinda muclass mumahwindo muwani hei ndashata ini ndandakanaka chinzi kasikana kakanaka nevanhu zvekuti kwakaita ta distraction pachikoro vanhu vachibva mumaklasi avo kuchinzi kwauya newcomer chichii ewe pakaitika havo kamheno kuti zvekuti maticha akatanga kuti endai maklasi endai maklasi ndati pabreki pandingangobudisa lunch ah, ah, ah. munhu wese so ticha pavakapinda nditi shinzimu ah we have a new student ka zvikanzi uri sei ndikati how are you e ndati klasi yakaita kupenga hiye anotaura chirungu what what i was in grade four by then ndakatobva in less than a week ndakabva ndaitwa edgeo pachikoro ipapo because zvino ah, guys taitengesa mamengo kugokwe pane imwe bhazi zvainzi pincod unoona kumusha zvaizvati unonzwa bhazi riri kuukwa kuti riri kuuya toisa mamengo mudish toisa mamengo toenda pabhastop totanga kuimba kana yasvika dzose dzodedera pincod shumba yepasi yauya chinyavada chakateya muswe chawo toto chasvika tichiimba eh, vanhu vanobva gokwe they know kuti pane bhazi rinonzi pincod tine chinyavada kumashure kwaro so kana mfunga ndinonyepa and kana mfunga ndinonyepa ndakadzidza kunyamuhwawo primary school kugokwe kune mbudziya ndati guys zvaa zvakaoma pataidya sadza nenzungu sadza nzungu dzungu dzinodyisa sadza mimi dovi wokwatisa dovi roita supu todya sadza toguta tomwa mvura ya yeah. and waiti munguva yekunaya papaya waenda kuchikoro ruzivi rusati rwazara muchidzoka rwazara ndakamboda kunyura ndaita zvokubatiwa vanhu vaigona kusima inda ndisingagona munoregod semaveli vanhu ndobatirwa we tichicrossa rwizi rwakazara imi ah, inini guys guy always tell people this kuti inini hapana stage yelife yandisina kudarika as young as i am i am 25 ka but hapana stage yelife yandisina kumbodarika hapana i lost my parents that pain i know pain yekurambirwa mimba kamitisiwa pain of poverty zvese hapana zvaungambotondiudza nitongotongoriga ndivosta ndonzwa vanhu vakawanda chiti ritsi how do you deal with the negative comments ah, wangu zvishoma indikuudza kuti ndaitombodya sadza nemengo wonditi hanzi munhu ouya panapa patiktok oti ritsi kushata ndobatikana handina nabasa nazvo i've been through the most zvekuti sometimes when good things happen to me ka ndine kangu kakuvhundukira zvinhu kuti ah, ndine royo because guys ka ah, kwatikabva kure andidi kunyepera kwatikabva ka ndokure ai ndakanaka